یارا ایویں راڑاں نکل ویندین عشق اچ وی یارا ایویں راڑاں نکل ویندین وݨیں دیاں جی طوفان اچ پاڑاں نکل ویندین آغاز کہیں دا سݨ دوں ہاں مٹھ اچ آ ویندے انجام کہیں دا ݙیہہ دوں دھاڑاں نکل ویندین سئیں نذیر احمد نذر سئیں تجیب گیند آندے پن سئیں نذیر احمد نذر۔ جیلے سامنے آندی ساول سئیں میڈے جسم دے وچ تھڑکاٹ ہوندے جیلے سامنے آندی ساول سئیں میڈے جسم دے وچ تھڑکاٹ ہوندے تیری دید دی تاب نہیں جھل سکدا میڈی اکھیاں کوں تڑپاٹ ہوندے جے ہوٹ گلابی چولیں چا اتو بدلاں دا کڑکاٹ ہوندے ہتھ رکھ توں نظر دے سینے تے آڈے کیویں دڑ گئے اتھاندے تے اساں پاگل پاگل ہل گئے ہیں اساں جگ دے پاگل بھولے ہیں تیڈے اولے ہیں اساں پاگل پاگل ہل گئے ہیں اساں جگ دے پاگل بھولے ہیں تیڈے اولے ہیں ساکوں اپنے آپ توں انج نہ کر تیݙے ڳل دے سانول چولے ہیں تیݙے اولے ہیں ساکوں بے مل سمجھ کے چھوڑی نا بھانویں ماسے ہیں توݨے تولے ہیں تیݙے اولے ہیں ݙیوا سمجھ نظر نہ پھوکے ݙے تیݙے ہجر دے دکھ دے کولے ہیں تیݙے اولے ہیں۔ تیݙی مرضی تے میں راضی ہاں ݙکھ ݙیویں لکھ انج نہ تھیویں تیݙی مرضی تے میں راضی ہاں ݙکھ ݙیویں لکھ انج نہ تھیویں جئیں حال رکھیں میکوں نال رکھیں نہ پھیریں اکھ انج نہ تھیویں بھانویں خار سمجھ بیکار سمجھ بھانویں سمجھیں ککھ انج نہ تھیویں تیڈا نظر غلام سڈیساں پیا میکوں نوکر رکھ انج نہ تھیویں ٹوبھے تھی گن تار متاراں ٹوبھے تھی گن تار متاراں بھج بھج تیکوں ہکلا ماراں آ ماہی ہن کرم کماچا تیڈے باجھوں میں بھی ماراں سوہݨا سانول یار جدائی دے سینے وچ ہن درد ہزاراں توں خوش وسدیں دیس بیگانے میں اتھ پاگل ٻہوں بیزاراں تے درد توں میݙا انگاں کوں ݙکھدے ماری ویندین مونجھ دیاں ماراں نظر تیں بن کجھ نی ݙسدا نظر تیندن کجھ نی ڈسدا اکھ توں لڑھدین ہنج دیاں دھاراں تے پیار اچ پورھیا کرنا پوندے پیار اچ پورھیا کرنا پوندے پانی یار دا بھرنا پوندے عشق سمندر ایجھی جا ہے عشق سمندر ایجھی جا ہے اݨ تاریں کوں ترنا پوندے تے تانگھ تماشے لا ݙیندی ہے تانگھ تماشے لا ݙیندی ہے عشق اچ جیوݨا مرݨا پوندے تے خاریں وانگ گزار تے زندگی خاریں وانگ گزار تے زندگی پھلیں وانگ نسرݨا پوندے تے یار دے سݙ تے پندھ تاں سوہݨا یار دے سݙ تے پندھ تاں سوہݨا سر دے بھرݨے کرݨا پوندے نظر پیار کوں جیتݨ سانگے پاڳل دل کوں ہرݨا پوندے پاڳل دل کوں ہرݨا پوندے۔ بہت خوب بہت خوب اے نذیر احمد نذیر۔